kuom loso thuolo ma jaber machal gi ma mar mondo wawuo kodi e kit weche machal nadi ma Jehova olose thuoloni. An ma wuoyo kodi nyinga Pasta Goro Ngaro Isaiah, awuok e kanisa mar Bahati Ministries Israel Ler e piny Kayole. To kapok wacho wach moro amora jera mag wuora, to wadhi kulo wiwa piny mondo wami Nyasach polo kod piny duong'. Jehova mar oganda lweny Ruodhwa, Yesu iber manade jakondo mula. Erokamano kuom loso thuolo ma jaber machal gi ma mondo yal wecheni ka kinde pod nitie. Duong' gi pak odog ni hono maduong' to mara kuom Yesu. Amen. Jora mag wuora, Adhi wuoyo kodi e gir lweny, gir lweny molosi. Ok gir lweny molosore kende, gir lweny molosi mobed ne piny. To yawuoyi mong'e loso gige lweny obiro. Giwacho ni kidwa los gir lweny titimo ma, tiriwo ma kod macha, tichome to bedo kama, to iluonge ni koro en gir lweny. To Mumba kona Isaya prabich kod ang'wen matindo apar gabiriyo. Mano e kama Jehova ochika mondo awuoye kawuono kuom gig lwenj. Gig lwenj ema osetamo mier ok sudi. Gig lwenj ema osetamo nyithi ji ok nyal bet kar gi mane gidhi mondo mi gidhi gitedie. Kara nitie gir lweny mane olos chon ka nyar ng'ato pod dongo. Gir lweny motamo wuod ng'ato ni kare ok nyal dhi maber. Kare sama nodongo to nolos ne gige lweny. Gima tamo wuod ng'ato ni kata tich ok onyal yudo masudi to koyudo to sama itimo ne ji retrenchment en mokwongo namba moja matiende ni kare nitie gi lweny mane olos chon nonene chon kapod odongo sama ji ne pamo ne rarara e sikunde kama nodhi oyude namba moja mane kama nonene to chak losne gig lweny kawuono wakelo komeko chier mar choke ja Galili Yesu ma jadwok geno kama geno norume kawuono ni asomo gima ondiki e mumb Jehova Shalom adwa somo gima ondiki kawuono samoro awuoyo kod ng'ato ma chunye ywak kendo chunye lit ong'iyo par min gi ong'iyo dalagi oneno ka dalagi ka gige lweny oseketho dalagi nyako wetene mane nyalo konye mago ne maramo tieko gige lweny notieko nitie sama inyalo lose ne ng'ato gir lweny ma ng'ato yware siranda e pien ma ok ochung' ma pesa moyudo to nyuomo mane osiptal onge geno wacho na timra nade wan kod dwoko kawuono yesu dwoko ni ka ja galili ni ka en kod dwoko mumbakone niya Isaya prabich kod ang'wen matindo apar kod abiriyo asomo gima ondik e mumb Jehova Shalom to koro onge gi lweny molosi ni mondo inyi mano inyi onge gi lweny molosi kata nolose bwo pi kata nolose wi got kata nolose nyim dhorangach mondo yawuot dalano mondo obed jomoran morundore onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi e nying yesu ja nazareth onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi wawuoyo kuom yesu wendo ng'at moro mokod wuoyi e piny jogerasi ka wuoyi ng'olore kod kite liete mag joma tho kosomo dhumo kisungu madongo manogol e mbalariany yawuoyi ne jonyuol ne ywak

Mane sama wuoyi nogonyie anete ondike Jeremia prang'wen matin ang'wen ni kawuono agolo nyororo ok e lweti kata gin gig lweny ma nolosi motweyo par ng'ato motweyo i nyar ng'ato momiyo nyithindo koyudo to kome to kot kaka oganda momiyo obedo kod ich onge geno ong'eyo ni dwe ma kama to ijno bro gore piny onge geno ong'eyo ni anyuola mana aye to kata nowatedi to onge ng'ama nyalo ting'o nyathi e tiende wan kod jehova mane odwoko ne an ageno ama ne nyiero ana nitie yesu ma jaduoko geno mano duoko ne geno sama ne siago nyinge kaka oduma ka ji dhigo e masin sama ji ne dhi moto to nying ana sama na japuonj no odonjo omuga ma ok deki bende ok mondi jakondo mula chier mar choke ja galili sama yesu ne odonjo ana noduogo nyiero noduogo mor noduogo Duong' odog ni ja Nazareth. Onge gir lweny molosi. Onge gir lweny molosi. Onge gir lweny molosi mondo inyi mano inyi onge gi lweny molosi bed nolosi ni mondo ketie pien wawacho kawuono ni onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi mano japuonye mowacho onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi wacha wacha ni tuono ni winji tuo osewachi kawuono ni onge gi lweny molosi mondo inya mano inya wacha wacha ni kuom nyithinda gi duto te kawuono ni jehova lero ni onge gi lweny mano inywa nyithi merwa nyikwa merwa onge gima lweny malosi kata nolosi mano yang' wich ang'owa kata nodhi oyang' ei pi mane ei pi kuro ema yesu wa iluonge ni pi ngima kata ne losi kor yamo maluonge ni polo mondo ogo dala moro wan kod yesu ratego omuga mano rie bade ma yamo nogo saruti seche mane joote o joote ne nie dier nam to yamo tugore malit yamo ywak ok wang'eyo ni samoro yamo ni niluonge ni yurakula ok wang'eyo ni yamo ni samoro niluonge kod nying mane jonam ma lupo e nam ong'e nying gigi e kaka iluongogi kata yamono niluongo gi nying machal manade sama yesu buga sibuor sama manuel do chung' malo yamo nogo saruto piyo mang'eye nyakwar jesu yesu ng'at manyalo reso malok nying dala moro dala mane piny osekwano ni ma dala mudong' nono ma dala murundore nolos ne gig lwenyo chon samoro nolos gi kinde kwere samoro nolos gi kinde deye samoro nolos gi sama mama ni notede dalano ema nolosie niya tedo to ted ateda to nyithinde to norundre te kawuono wacho niya e jokolosai ariyo apar gang'wen norucho gima nondiki ma notweyowa onge gi lweny molosi mondo inyi ma noinyi odawu machielo apar gadek ibiro chodo nyororo motweyowa isaya prariyo gariyo prariyo gabich wacho ni musumanduno ibiro pudh oko kendo gik molieri ibiro chod te malwar piny e nying yesu ja nazareth duong' odog ni wendo Ber jatend lweny. Asomo Jeremia achiel matindo apar kod aboro. Duong' odog ni were mak lo. Duong' odog ni Adonai. Iber manade Nyasaye mapok olo. Parie mama molewo ni pare jaduong' molewo. Pare nyathi sikul molewo ni Nyasachwa. Kata ne los ni gige mag lweny ruodhwa. Kawuono pudh gige lweny go oko kawuono. Mondo nyathini mondo odong' thuolo mondo otim penj. Mondo okal mondo okony jonyuolnegi. mondo mamani mondo obed dakne mobedo ga dalane dakne ni mondo okelne ohala obed ye gi nyiero kaka mon wetene mondo wuod wegi mokendone obende obed ye gi mor kaka chuo wetene mondo tich ma wuoyi majoni obende oyudie tich kaka jomoko ya wuoyi wetene mane gisomogo nyaromo mar polo duong' odog ni wendo jeremia achiel matinde apar gaboro muma wacho niya Duong' odog ni Ebeneza. Duong' odog ni Jehova Adonai. Duong' odog ni Elgibo. Muma wacho ni ji duto manie pinyni, manie gweng'u, man kama isome, man kama idhi time koleji mari, man kama itime jua kali mari, e plot kama idakie. Muma olero kawuono ni ji duto. Yaye Jehova, iber manade, iber manade Adonai, ji duto manie pinyni kaka ruodhi mag Juda, mago ji mane olu- jo- ma- joma ne ji oluoro e kor gweng'. Eh, ruodhi mag Juda ma ka gidonjo e kor gweng' to ji oluor. Ji tetni nitie jomoko moseluongogi e kor gweng' oseluongogi moko e miech gotieno eh, mondo mi gilos gige mag lweny mondo nyar ng'ato manyo ne ka idwaro ni mondo mi otedi tedo neno mondo mi okethre oduogo obed e kor gweng' ka muma wacho ni ji duto kaka ruodhi mag juda a ji oluorogi nosemigi ga dhok moko nosemi rombe moko nosemi diek moko nokawo gwen kawuono jawa chiko mondo waler niya kawuono ni ji duto kaka ruodhi mag juda manie gweng'u kanyo ma ji oluoro ma samoro nitie ma kata ka ng'ato neno to ponde bungu Duong' odog ni ja-Galili, Yesu iber manade ratego. Ji duto man e pinyni, o kaka ruodhi mag Juda, gi jodongo gi jodolo, kod ji mamoko duto biro bedo mamon kodi. Mano gima Muma olero. Gibiro loso gigegi mag lweny ma gibed mamon kodi, ma pile kata idhi timo ohandi gimon kodi kata ichalo ichako itim gimoro ginyiero kodi to gidok e aput gotieno ginyiero kodi to gidok e tok ot gotieno ginyiero kodi weni ber ber wani ni donje dala ni nyiero kodi kare kisewuok midhi aora to nyingi ochako gogo kom isiago bathe kacha muma wacho ni gibiro bedo mamon kodi to winj gima jehova to wacho ni kata gibed mamon kodi miwacho ni wasika olwora ging'eny gichalo ruedhi eh? eh, gigingorena gichalo aora Nile to winj gima Jehova Shalom to wacho Jehova ni siel gi boyawe Adonai Nyasaye ma pok olo ruodh lela achier mar choke ja Galili omuga manogolo jo Israel e jela eh, upudho gi ajala ka ok oting'o kata na gige lweny madongo ne onge kata kifaru Jehova nowacho gi tekone to jo Israel owuoki e jela eh, kata Farao nodagi gima ne Farao noneno noneno maseche apar mane Jehova bwoting'o kawuono ni kata in kod wasigu moluori moket diere duong' odog ni nyasaye malich momawacho ni to kawuono Oh, Juda gi jodongo kod jodolo kod ji mamoko duto biro bedo mamon kodi to kawuono ami teko mondo isirgi jehova wacho ni kawuono wacha wacha ni jehova osemiya teko abiro sirogi kendo kamano akete ohandani ohanda biro chung' skul ma nyathina someni obiro tieko dala mana atedeni atede maber gi nyikwaya dala mabedeni abede mating' nyathi atienda e nyinge e nying Yesu ja Nazareth ating'o nyithindo ok nyathi achiel ating'o nyithindo e tienda e nying Yesu ja Nazareth kawuono ni tuo winji kawuono e nying Yesu ja Nazareth ok inisira matiende ni abiro chung' malo mabed mangima e nying Yesu ja Nazareth kawuono ni muma molero mumb jehova wacho ni ok ginisiri ok giniloyi jehova nitie nyasaye mapok olo ruodh lela chier mar choke ja galili nyarombo nitie muma wacho niya kawuono ami teko mondo isirgi ng'ama jehova omiyo teko kata okal e dier wasigu sama Jehova nomiyo Josef teko to kata ne ouse e piny Misri to kowetene ne duogo to noyudo prime minister ami teko mondo isirgi mano Jehova mowuoyo kawuono ami teko mondo isirgi ibiro chalo gi dala mochiel motegno kendo gi siro mar chuma mano Jehova wacho kendo gohinga mar mula ok giniloyi nikech abiro bet kodi kendo riti an ruoth nyasaye mawacho kamano onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi jehova biro bet kodi mondo riti kendo biro konyi kuom masiche mopondo jehova biro resi ondike zaburi prochiko gachiel ni ng'ama dhir nyasaye malich moloyo manyalo gik moko duto mondo oyud resruok onyalo wacho dine kar konyruok daine ohinga daine nyasacha mageno kuome kawuono ni gen kuom Jehova en gi bo Jehova nisi. Mumba wacho Isaya piero ang'wen kod abich niya, asemako lwet ruoth kuruoth ma korachwich, mano lwedo ma samoro anyuola notamore ni ok nyal mako, mano lwedo ma samoro joma nisomogo notamore ni ok nyal mako, mano lwedo ma kata jobura ma un go samoro notamore ni ok nyal mako, to Jehova oyie nobiro mako lweti, onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi, kendo obiro ok ginisiri e nying Yesu ja Nazareth. Ruoth wacho niya, ubiro pieyo gode mogangore mane mbeleni kata godego nolos gi ticha di sadi wan kod yesu meja ratego chier mar choke ja galili en itie wendo ng'at manyalo siro ng'ama okwame anete en yesu ratego ja galili biro jalo ne ng'ama oyie duong' odog ni wendo duogo dog ni Janazareth biro mak kaw ni mwandu nyaka mopandi e mudho muma molero Luka apar apar gochiko wacho niya kawuono amiyo uteko mar nyono thuonde kod okela nyaka thomoni kod gik mager gibed gik ma nokelo gotieno Luka apar matindo apar gochiko wacho ni amiyo uteko kawuononi mar nyono nyaka teko mag wasigu kawuononi kawuononi kata obed ni teko tekono ero ok dhi ome oko be ok idhi ne ndege be ok idhi ne mtoka kidhi ome osemiwa teko mar nyono gi kawuono onge gi lweny molosi mondo inywa mano inywa e nying yesu ja nazareth ondike jeremia pradek matinda boro nabiro turo jok mokete ng'utugo eko omiyo onge gi lweny molosi mondo iny mano inyu jok mane okelo tuo jok ma nokelo dhier jok ma nomiyo isayo ok par ng'ato jok momiyo and ng'ato lwar jok momiyo ng'ato sandre gi tuo ibiro tur jok do kawuono nyinge Yesu jagasare onge gi lweny molosi mondo inyi mano inji ngeche pradek matindo pradek wacho ni en sibuor mokwongo en sibuor matene namba moja en sibuor onge le maromo kode mano muga jatend lweny yesu jagalili wang'eye chier mar choke fweny adek matinda boro wacho niya aseketo dhoot e mbeleni maonge ng'ama nyalo loro onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi kawuono dhoot oseket e mbeleni ohala biro sudo nyithindo biro somo nyathi biro ting'e tiendi kwe biro duoge ot gima ne onge Yesu biro kelo. Wang'eyo ja Galili, ng'at machiwo nying manyien. Omiyo Jakobo ma wuod Isaka nying manyien, okone ni winji Jakobo, kochakre kawuono wuod Isaka ok chak luongi Jakobo, iluongi Israel, ng'at mogwedhi. Chung' achung'a malo wadwa nyaminwa, nyathi sikul chung' malo, wach ni kawuono ni ok luonga gi nying machon, onge gi lweny molosi mondo ohinya mano hinya, tija dhi mbele, dak dagi mbele ohanda sudo mbele pepas na konya e nying yesu ja nazareth duong' odogni ondike jeremia prariyo gadek matindo prariyo gochiko ni wach na chalo mach chalo nyundo obaro lwanda matindo tindo mano wach jehova mwakelo kawuono ochalo mach obiro wang'o dhier kod sasia gi twech kod tudi gi gombo kod ura kod masiche gi nyiera wach ni chalo mach ochalo nyundo bro baro lwanda matindo tindo lwendi ni mano kete nyim dhorangau ni mano kanyo nyako ok nyal kalo kadhi tedo ni kanyo wuoyi ok nyal kalo kadhi kendo ni kanyo ohala ok nyal sudo kogi kanyo to chako lwar ni kanyo nyar ng'ato ok nyal kalo kanyo dala moro ok nyal kalo kogik kanyo to kanyo noketnegi gimoro ni mane siling bod moro ni kanye ma nyaka gichopie ok gimwom be ok gikal kawuono wakelo yesu raba ondike jokolosaria apar gang'wen anwoyo ni norucho gima nondiki mane otweyowa obiro rucho gima nondiki noero kawuono ni zaburi praboro gachiel matindo auchiel wacho niya nogolo ting' mapek e goka mana bolo odhechego piny ibiro bologi piny odheche ma noket mag ting' mapek ibiro bolo piny zaburi prang'wen matindo ariyo wacho niya noywaya kogola chuodho motimo todo kata ne losni gir lweny ibiro ywayi kigoli e chudho matimo todo joma ne nie chudho matimo todo mago joma ok nyal chung'negi e kom mago joma gima nyalo rwako ne onge mago mier ma kata ng'ato ok nyal buore ma kata kiwacho ni nadhi ka ng'ane o oh, ikone ji chon kata wele madwa kale dalau imiyo gi yo moro machielo ma kata en yo mabor mondo giluor nikech dalau biro bwogo jogweng' nyalo bwogo kata oche ni kara gweng' ni be nitiere mier machal kamagi ma ema kawuono Jehova dwa loko nying dalano ma nyaka mier mane dwa kungore gi umgi. Jehova biro rwake sitima, taya biro rieny e nying Yesu ja Galili. Duong' odog ni wendo. Iber manade ratego. Chunya odendi ono. Ber manade chier mar choke. Wang'eyo ja Nazareth ka Daniel nie bur sibuoche. Oganda onyume i bur kanyo. ma ruoth nosego sei wach ni Daniel nyaka sik kanyo olos ni gige mag lweny mondo Daniel osik kanyo kane ruoth Darius mondo gokinyi noyudo Daniel mangima joma noparo ni nolos ni gir lweny mano wit nyithindi oko mano keth dalani mano keth tedoni mano ketho andi kiny gibiro mondo gokinyi ka gibiro duogo ng'iyo ohandano to gibiro yudo wholesale gibiro duogo yudo ogandano ma kata neno ohala matin nono gibiro yudo gima biro bwogogi mane jehova mwang'eyo nyasaye ma jabwog wasigu ka wasigu paro ni par ng'ato koro rumo to kara nitie jehova manyalo chako duoko geno kama geno rume wang'eye sulweno jehova moparo esta nyathi kich elela jehova nopod ngima ok lich ni ng'ato dalagi niluongo ni dala jokadhiera mimuode ondelo ichame kuon thing timuode odeyo mage mier ma jehova paro moting' malo ma yawuoyi kod nyiri mamiyo manie dalano ma jaduong' mane dalano chiem kod ruodhi mano gimondiki duong' odog ni wendo iber jagalili jehova moparo daudi maka jese ka wuoyni akwath wuon bende wiye osewil janabi penjo niya jadolo penjo ni to be nitie nyathini moro machielo en oparo mana jakwath moro manie kwath kucho ka daudi biro to biro koting'o kede kod akala koting'o roho mar jehova chika ni samoro noting'o nyaka kuon mang'ich kod nyuka manyoro mago joma wich nosewil godo e jehova ema loso daudi ka jese to kawo goliath to kete lwete mano jehova en gibo nyasaye mapok olo ka daudi oting'o kite abich e lwete oting'o jehova jaire oting'o Yesu Kristo, oting'o Roho Maler, oting'o determination, oting'o courage. Mago e gik abich mane oting'o. Owacho ni abiro iri kod teko mar Jehova Nisi. Onge gir lweny molosi mondo ohinya mano ohinya. Ng'ato ochung' ka wacho matek ni kawuono Ka Jehova nokawo Goliath moket e lwet Daudi, onge gi lweny molosi mondo ohinya ma nohinya kech Goliath to nene wuoyi moro matin ma silwal kara Jehova odakie i Daudi muony Yesu simba kawuono joma ne paro ni dala ubiro rumo muony Yesu sani kawuono iwache na dok dala wadhi chung' kendo nyaka Nehemia nogero ohinga mar Jerusalem e kaka in bende kawuono ni Jehova biro tiyo kodi. Joshua auchiel wacho ni ohinga mar Jeriko nolor matek mondo kik ng'ato donji kendo kik wuogi. To kawuono wawacho niya, dalau kanye ma gik mabeyo biro wuokie. Duong' odog ni ratego. Iber manade ja Galili. Parie jogi ja Nazareth. Yesu ting'ie jogi malo kawuono. Pare jogi molewo ya Nyasaye mar polo. Wang'eyo Jehova mano par wuoyi molewo e dho yawo higa pradek kod aboro. Gig lweny nolosi ma wuoyo kwamo. Kata jomoko yudo resruok nokwamo. Kata jomoko ne miel kawuok kadok dala en nokwamo. kata nyiri ne go sigalagala ni mamo chango en nokwamo koth ne go e buru ne dum kuome chieng' bende kane biro ne chame kama oninde muma ok okonwa ni ne en kod sabun monyalo luokre godo mago jok ma piny noweyo madum ne ji samoro kata mana kinyozi mano nyalo dhi e ne onge higa pradek kod aboro samoro yie wiye notimo lenge sama noromo kod Yesu jaloke nying to joma ne geno ni kiny ni gichak giduog giyude e dho yawo kama nokwameno ne giyudo ka papa odong' nono Yesu osetimo operation luonge ja paradiso kawuono sulwe mar okinyi ni bora char Yesu biro timo ni ng'uono mano otamo jogweng'u motamo nyaka joum mano otamo kod dhokono ma dhokono okwamo ma remb rombe norumo nyaka mag diek we wakel yesu koro nyaromo mano paro lazaro ka nie bwo liel jodongo oriendo bobet e piny nyimine ne odong' ariyo gi ywak kara yesu sama nodonjo japuonj nodwoko geno kama geno ne onge wabiro luongi ratego wabiro luongi chier mar choke wabiro luongi jagalili wang'eyo jatend lweny yesu manyalo timo ne ng'ato oku manyalo golo ng'ato from zero to hero onyalo golo ng'ato from grass to grace mano nyasachwa en tie kaw yesu niting'e kawuono e lweti wach ni ruoth abiro itimo nang'uon onge gi lweny molosi mondo hinya mano hinya kawuono iparo oda iparo nyithinda iparo ohanda kawuono gi gilony molosi mondo hinya mano hinya ichung' koda kedo kawuono ni japaradis isira kawuono ang'eyo jakono mula yesu manyalo ting'o jomoyie malo onge gima tek kuom yesu lwanda wane wang'eye jagedo manyalo siro ng'ama okwamo Duong' odog ni ratego. Duong' odog ni wendo. Duong' odog ni jagalili. Duong' odog ni sulwe maduong'. Duong' odog ni rabi. Asomo gimondiki e Zaburi mia achiel piero ariyo kod abiriyo. Ka ok Ruoth Nyasaye mogero ot, ka ok Jehova emorito andno ohalano, ka ok Jehova emorito dagno, ka ok jehova ema orito nyathi sikulno to gik mitwe e nungo ok ang' nokony gik minang'o gokinyi kiwacho ni wabiro piwo gi giwang' chieng' ka ok jehova ka ok ruoth nyasaye mogero ot to jogedo dhi ka nono kendo ka ok en ema orito dala to tij orito ok nyal gimoro Wach ni kawuono onge gi lweny molosi mondo inya mano inya dalawa dalana aluonge Jehova mondo obed okumbawa dalawa dalana aluonge Jehova mondo obed okumbawa dalawa dalana aluongo jehova mondo sirwa dalawa dalana aluongo jehova mondo obed lwandawa en lwanda ma korito par ng'ato to dala dhi maber isaya piero ang'wen gachiel Matinda apar gachiel onge gi lweny malosi mondo inyi mano inyi. Nasomo gima ondik ka niya, koro ne uru jogo duto mamono kodu wi gibiro kuot mi gidhier nono. Adier jogo duto makedo kodu norum milal nono. Unudwar wasikugo to ok unuyudgi. Tiende niya, kata idhi ka joma nodwaro ni mondo dala wuorum joma nong'e chwalo kiewo Joma ne bwogou kawacho ni temie uru wan gi loyas madongo. Luong Yesu loya kawuono mondo okedni. Luong jatend lweny mondo okedni e lweny. Luong Jehova Jaire ma jasiri joma oyie mondo osiri kawuono. Oparo Hezekia ka Hezekia okwamo. Sauda moso kelo ne wacho kore ne Hezekia ndalo rumo. Hezekia olokore ka ng'iyo korot. Owuoyo kod Jehova mano ogwele wacho ni Jehova ne tich masetiyoni. Onge gi lweny molosi mondo hinya mano hinya. Kata kuom tuo moketie pien no sani. Wacha wacha ke jachir ni kawuono. Onge gi lweny molosi mondo hinya mano hinya. Adwa lokora korot kaka Hezekia nolokore. Jehova biro meda ndalo, ohanda ibiro ting' malo, nyithinda biro somo, dakna biro sudo, kwe biro duogo e oda, onge gi lweny molosi mondo ohinya mano ohinya. Ating'o chier mar choke ja Nazareth, Yesu masiro jomoyie, duong' odog ni wendo, duong' odog ni jagalili, wadhi kodi e lamo, Jehova mar polo, pare jogi mowinjo wachni ratego. Gwedhgi gi ng'wononi malich Ruodhi Kero. Isir gi chier mar choke ja Nazareth. Par jogi ratego mana kuom nyingeso. Amen. Johera magwora jodalo mageno. An ma wuoyo kodi nyinga Pasta Goro Ongaro Isaiah. Awuok e kanisa mar Bahati Ministries Royal Ler e piny Kayole. Namba namba dang' iyudago en 07 33 79 49